A caan kha caan hnih si lai caah khan hika caan khatnak kha kan pastor pa Rev. Ngun Hui nih hman la, a caan hnihnak kha Mary pa nih a hon hman la chungkhar ca zapi te ca kha Mary pa nih a hon hman te la. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. santlai lo, hoi lo lomi, cun chimrel zong thiam lomi kan si ko bu ah Pathian nih kan lungthin luhsaknak a kan theih ve kan samaunak te a theih ve i ni ni caan sunglawi caan ṭha a kan ṭha ni kan hmanter cu kan Bawipa Pathian nih thiang fantas ko seh Bawipa nih sualnak pe ko hna seh Sabbath lawmnak na dirak sungah kan ko seh unau le Khrihfabu hna a hmasa bik ka chim duhmi cu kaan kan pahnih kan dirmi hi kan pahnih bia kan chim tinak si pakhat kan si kan pahnih bia kan chim ve keimah ka chim dih in a chim ve si cun a ka chim kha a sau tuk sual lai caah caan zong nih an kan zo lo tiah kaan kan chimmi paoh hi kan pahnih lungkhat te kan chimmi si tinak caah kaan a dir ve mi si kan mui le kan sam cun kan sining kha zapi nih an kan hmuan ah ti duhnak si nai sai lo kum sawm sarih mi kum sawm ruk kum minung kan si cang le a tar ko uai sawm mi kan si le video hmanh kan man tlak tlak awk hmanh kan tlak ti lo ti kha kan fiang ko na an kan lawmnak kha nan cung chim ka duh mi si le ni caan ah hika hanu fapa hna thachuah hampiaknak hna ringah An kan ṭialpi mi hna nan dihlak cungah lawmhnak tampi ka ngei, kan ngei ti kha kan chim duhmi a si. Cun a ra rih lomi cung zong kan lawm le cun minung kan si caah rian fialmi a si caah khan ninglo canglo in hriah sualmi an um i rak chuak duh lomi an um zongah an cungah bawipa nih sualnak te ko nan ti ka chim duhmi si zeicah cuti cun Christmas si lo kumthar si lo thawhṭhan zong si lo lak kan i din ngammi zong si lo kan tuah khawh ding zong si lo siduh zong kan thah ngammi si lo sihmanhsehlaw bawipa cachuah kan hrawmpi hna seh tiah kan ti tikah phung le lam loin biaknak thenh i chimh awk a ṭhami si lo inn kai te a si tikah hrehsualmi an khokenmi si ka hna zong kha kan hrelh duhmi hna pakhat nan man lo nuhmei nute zong nih thlan kan campiak silo pahnei pate zong nih thlan kan campiak silo kan fale ca hin cun kio hlei zong kan pu kio hlei zong ke a tial ve se ti sinu kan tha asinain hrehsualmi um kho zana tuak tak tuak tak tiah hoi le sin ka chuah tikah ka chuah pa tikin ka sum dizan sin hi bantuk tika hin kan na ani a ke lo ka khan a kai nain ka hmuh ko tiah tiin ruah lo ruah lo le ruah lo khi ruah khi a fawi de ka ti caah kaa sum sihmanhsehlaw kaa sawk a bahnak zong cu um pah ve le nihin ni caan ah kan han chim duhmi cu kan nupa in kanmah he kan khuasak kan tlun tuk ning nan kan hngalh ko lai ZDC pakah caan nih an kan phun kan si ca tawi loin sihmanhsehlaw kan hram thok kan chim la lo nan ka hngalh ko mi si le khuazing pathian nih thiang ka kai le tang sui tiang ka kai tikah kai kho loin ka pa kha a zaw ve tang ah ka bin a zaw le kum sawm kum kum sawm li a ngor hnu ka pa ka thi mi se ka fa zeitin kan tuah la siang kan kai tar phu ti nei lo nupi kan thit piak la a ti le nupi thit ti mi hna ka lung hiang theng lo tlangval zong ka sri lo sihmanhsehlaw a tiah kan i hlitlak buin ka bia kha ka el ngam lo caah sersiam si. Tlangbo ah midang kan pe ngam hna lo, kan nu le kan pa mah dawng singla kei ah mang men hi kan in thitpiak ko la ti a ti le mithi nu dah nu zong cu nungak a ngai si rih lo a nu le pa bia kha al ngam ve lo caah chawnh kan si Pathian nih lam an kan hruai ko ka ti Fanu fapa pali an kan pek hnu ah atu ka i Tlang Cung hi a kette lio hnuk a tleih lio ah an kan roh ta. A ka thi ta. Thi hi zei a lo ti ka thei lo mah lio hin. Thi hi zei a lo ti ka thei lo. A thi zong ka a thi thai la ti ka ruat lo. Ka chim lengmang cang caah sau ti ka chim ti la lo. Pathian nih a hitin khua an sa kho la le tun an tu kho la le ti in kan ruat caah a nau saltimi a rak pek ṭhan le Rev. Hniang Cin nih biakinn cin a si lo nain innchungkhar ah ka pa innchungte ah kusih thlacamnak in thla an kan campiak le pasal pintu mi kan si fanu le fapa le paruk kan ngeih hna tite cun khua kan sa hawinu kan lu ve ko hawi herh kan herh ve ko Hawi an tuah khawhmi kan hmu ve ko. Asinain kan tumtah ngam lo. Pathian nih a hla ti an kan timi lungin si ko seh, kan lungthin ko seh tiin a pasa tuntu le kan si. Zanin ni caan ah hiti